Ayi kaka dit loyo pati aha ludito lwor wun kaka dit loyo pati ayi lutino lwor wun kaka dit loyo pati KD Chris Owero lutino lwor wun kaka dit loyo pati Honourable wa Boss Mego Tim kaka dit loyo pati

Lutweo tye i kwena. Lurok okwero wan woko. Pe odirre cok i komgi ya. Lurok okwero wan woko. Jone tye ka mayo ngom. Jone mayo lonyowa. Lurok okwero wan wa woko. Pe onyikke cok ba. Lurok okwero wan woko. Jo mukene nyamo two ki doggi li cakcak, lurok okwero wan woko. Jo mukene mato to li mukmuk ki doggi, kuro kofin, kuro kofin, pud omato to li rabrab ba, kuro kofin ba, kuro kofin, pud onyamo ringo ki li yamyam ba, kuro kofin ki dogwu, kuro kofin ba, pud onyamo to pa jone li cakcak ba,

kede tye wa woko ba, wugokke ba, jone ba tye ka cwalo dano i korwu, lugobane mogo ni gicito i co meno lok goba ba, waniang ka dudu, lugobane mogo ni gicito i co woko meno lok goba ba, lok komo dugu wa gang ba, kara wutye ka yenyo bos migo tim lok ada, Wan owinyo ki ka mo ya? Ka ma in ipenyo boss mi gutim iye ni kiwacca woko, wan ongenyo olokke o ya? In itime ni iwoto i show woko kara icito ka yenyo lawote i me aneka ba? In itime ni iwoto i show woko kara icito ka yenyo kaka lwo me aneka ba? In itime ni icito i show ba kara kicoyo i nying lutino lwo matego ti okinyi ba? Itime ni iwoto i co, itime ni itye ka wot woko i co, kara kicoyo nying lutino ma myero wun wunekgi kulu wenggi woko. Wutime ni wucito i co, pe alwongo nying ngate ba, dano ma cito i co i lobo ma woko dwong ma pe larre, wun lwor kono kono wucako ni, Aa, nyo-ri lanyeko marac, nyo-ri kono ngo. En nyeko aye tye ka cwalogi woko we? Cito ka nek ma gicito ka neko dano woko-ni eno-ni nyeko kwo? Ka kipingo aboro, ka pe dong ot pa lwor oto atoya, in kimiyo iri cente, kiculo iri wadege ni icit ka neko omeru ki lameru ma tye woko i lobo ma woko, acoli, aluu, langi, acoli jo pa dola, acoli labwor, culuk. Wan weng lwor. Bed ma igwokke, kono itye i Dubai, kono itye i Saudi Arabia, kono itye i Canada, kono itye i Norway, kono itye i Australia, kono itye i Canada, kono itye kwene, tekke dong itye ki opic madit i lobo ma woko, tekke anyi iwinye. Bed ma igwokke. Kobeddi ma aloko ni, kicwalo dano woko i country ki acel acel loko weny pien ni kinongo ni wun ma wutye i lobo ma woko ni wun aye wutye ka sponsoring wan ki i te gang kany, wun aye pud wuweko kaka lwo tek-ki, Omyero ki nek woko doge ki doge ki doge ki doge oto oko. Wan ka wa loko kuman wa balo internet bundle ma megwa pi wun kare ki kare. Omegiwa ki lumegiwa ma gi ryek gi konyo wan gi cwalo iwa internet bundle. Ento wun jo mukene nongo omoko litang. Ka wayabo Ka wayabo cim kuman wadonyo i social media, wanongo nongo tye i cogi party mogo wine me million pyeraryo ka giloko icene me Uganda. Wine me million pyeraryo en inongo olak kwede cingwu ento me cwale wa internet bundle pe ocwalo. Ento wan kiwaco ni pii pa wat kionyo kidwoko ite agulu. Wan wiwa pe wil pi wun. Obed ma ogwokke kadi otimo patti, kobedo i cawa ni, Kitye ka tic ki lutino lwor me neko wun ma wutiyo i opic ma dodongo i lobo ma woko, me neko wun ma wutiyo i opic adodongo i county ma papat oko weng i Africa, pi jo ma gitye ka cito i kacokke ma tye i Kenya.

Orudi ni dong omako pinyo kabedo weny. An alok oko, ma cayone oca, ma winyone owiny. KD. Christohammer the Original lalworo dok i minne. Lurok okwerowa woko. Kakaluoya! Wan odong gwa. Lurok okwerowa woko. Kakaluoya! Wan odong ba. Wun wugwokke ki lurok ba. En acokke aye neki. En acokke aye neki. En obedo kede kacel aye neki. Agiko kakany. Bedi larema. Amaro tutwal. Wangiyo wa kede tutwal. Ibingiyo wa i kop fin.